Hello DVC ni rum lom te in nan kus kan in tlai hna mai de kulan nga tiang thong kan thei kho mi ka rak chim lai tual chung thong ka rak chim lai hakha a khaisa la songa he a pe tlai mi zot nak an ngai la ngai lo zo chung nak mun a chia mi di lak chuatar di an si chang i tuam vo ngai tu ni rung rul tha nak si an ka tia thong kan thai Tiphul khuami Kheiza le Sawmnga le amah he naihniam in a ummi hna cu ni kul le ni khat a tlin cang caah May ni kul le ni thum ah minung pathum an thlah chap cang hna. May ni sawm thum ah minung sawmli le pakua an rak thlah cang hna i nihin thlahmi he cun an zapi in thlah dih an si cang tiah kan theih. Cu an umnak hmun cu Hakha ralkap, Hakha meithat zung le Hakha sipin zung hna nih an sianhlim i rungrul thahnak sii zong an kahpiak hna tiah thawng kan theih. Cu hna lawng si loin ramleng in a rak tlungmi minung pathum zohchungnak hmun ah chiahmi hna cu zawtnak hrik an ngeih lo ca le nikul le nikhat a tlin cang caah an chuahter an si ve. Hi thlahmi hna hi anmah le umnak inn cio ah lengchuak loin umter rih an si lai tiah thawng kan theih. Chin ramkulh ṭhanchonak zohfelnak zung nih Hakha peng aa tuahmi ṭhanchonak rian zohfelnak an tuah. Natala zungtang in Chin ramkulh ṭhanchonak zohfelnak zung sermi phu hruaitu Dr. U Sui Lun le ṭuanvo ngeitu hna nih Hakha peng ah ṭuan chuahmi ṭhanchonak rian zohfelnak cu May ni kul le nithum ah an tuah tiah thawng kan theih. Hi zohfelnak an tuahmi hna cu Pi Ṭhawng Su budget nuai sawmsarih le nuai sarih leng in cawhmi Hakha Matupi lam, Menghra lamkauhmi le Tilu hor an tuahmi an zohfel. Dinlopa khua ah sakmi zung rianṭuantu umnak inn pahnih an lim cangmi le Hakha Matupi lam chung um Loklung khuachung pe thongkhat le za le sawm ah a saumi lungphah cuahmahmi zong zohfelnak an ngeih. Cu lungphahmi cu Chin ramkulh cozah budget in nui kul le nui hnih leng in an ṭuan cuahmahmi a si. Hi zohfelnak an tuahnak ah rian tlamtling tein ṭuan ding le felfai tein tuah ding in bia an cah tiah thawng kan theih. Chin ramkulh COVID-19 runvennak phu nih Tidim khua zawtnak hrik an ngeih le ngeih lo zohchungnak hmun ah chiahmi mawṭaw mawng le mawṭaw zultu minung pariat hna cu Maynikulla Nanga ah singkhat le thonga cio bawmhnak an pek hna. Hi mawṭaw mawngtu le a zultu hna hi COVID-19 runvennak caah mawṭaw in bawmhnak an pekmi paoh le a herhnak paoh ah aa chawklekmi an si caah atu bantuk in quarantine ah an chiah hna hi a si. Hi chiahmi hna hi nikhat ah thonga rei in an tuahpiak hna i minung pakhat ah sinkhat le thonga cio bawmhnak an pek hna tiah thawng kan theih. Ramchung thawng ka rak chim lai. Yankung Hmobi ah ralzam aa dormi Palawa minung sumruk leng harsatnak an tong. Yankung Hmobi ah ralzam in aa dormi Chinmi Palawa minung sumruk leng cu eidin kong ah harsatnak an tong tiah thawng kan theih. Bawmchantu an um ve ko nain tuthla tiang lawng eidin ding kan ngei. Hmaithla ah zeitin khua kan sak lai ti kan ruah ah kan van a sang ko. Kanmah chung in ngakchia le naupawi hna an um. tiah ralzam chungin minung pakhat nih a chim. Yankung ah ralzam in a ummi hna hi an umnak a sau cang nain COVID-19 ruangah rianṭuan awk a ṭhat lo caah atu bantukin harsatnak an ton hi a si. Palawa in Yankung ah ralzam in aa ṭhial ding an um rih nain umkalnak a tlamtlin lo ruangah an i ṭhial kho lo tiah BBC nih a ṭial. Myanmar ram ramdang pehtlaihnak minister zung nih Bucha Aung San muicual thlaknak caah budget suaisam piak ding le vawleicung biaceihnak zung ICJ ah Gambia ram nih Myanmar ram taza cuaimi tawlrelnak ding ah a herh ding budget suaisam piak ding in May ni kul le ni nga Pi Thong Su Hluttaw ah biatung a chuahpi Cu biatung a chuahpimi cu Myanmar ram cozah ralkap palai Bu Hmu Nain Lin Aung nih hi bantuk biatung chuahpi le biachahnak tuah ding ahcun upadi ning tein tuah a herh tiah a dohkalh. Myanmar ram ramdang pehtlaihnak zung minister zung nih ICJ tazacuaimi tawlrelnak caah budget chap ding in halmi hi Jet, Nui, zaruk le sawmriat a si tiah RFA nih a ṭial. Inn le tidil runvennak caah thingkung singhnih le cheuleng cu inn le tidil kam ah cin a si lai tiin Ngyong Sui peng thingram kilvennak zung le Hlawtṭup lai pawl nih an chim. Ṭhal a chuah fatin Shan ramkulh inn le tidil cu a reu i dinti a har lengmang caah hi bantuk in thingkung singhnih le cheu cin ding in an timh hi a si. A liamcia kum ah hi lukupṭha in thingkung ci pawl cu innle tidil kam ah an vorh nain hlawhtlin ding tluk in hlawh a rak ting lo. Innle tidil hi Myanmar ram ah a lian bik tidil pahnihnak a si i ṭhal caan ah tidil kiangkap cu a rocar ngai tawn i tidil chung ah a ummi tizu ngacel pawl an ci a mih lei a phanh cang tiah RFA nih a ṭial. COVID-19 zawtnak rai ruangah rammi thinphang in kan um nain khatlei ah Myanmar ram cozah ralkap le hriamtlai phu hna pehtlaihnak ṭhatlei a panh ve. Myanmar ram cozah ralkap nih COVID-19 i runvennak thilri pawl cu hriamtlai phu kip bawmhnak a pek hna. A liamcia zarh chungah cozah ralkap nih Wa hriamtlai phu le KIA hriamtlai sinah COVID-19 i runvennak thilri an bawmh hna. Hihi remdaihnak ser khawhnak dingah pakhat le pakhat kar ah i zumhnak a fehtertu a si lai tiah Myanmar ram cozah ralkap lei upa hna nih an chim. Kumzabu, kullakhat, Panglung Conference cu meithla thawk ah tuah dingin bachah a rak si nain COVID-19 zawtnak rai ruangah a ni caan thawn a si tiah RFIN nih a ṭial. May ni kul le nga tiangah Myanmar ram COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung zihnih le pakhat an si cang i cu chungah minung za le kul le hnih an dam cang. A thimi minung paruk an si. COVID-19 zawtnak in a dammi minung za le kul le hnih chungah minung za le pakua cu sii-inn in chuahter an si cang. Myanmar ram cozah ngandamnak zung le zatlang bu kip nih COVID-19 zawtnak i runvennak tuah ningcang cu rammi sinah biatak tein cawnpiaknak an tuah i rammi le ṭuanvo ngeitu i bawmh cio a si. Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an karh ko nain a karh ning a nuar ngai cang. Zawtnak a ngeimi zong hi zawtnak hrik hmuh tiang lawng an si i COVID-19 zawtnak hmelchunhnak an pum ah a lang lo. COVID-19 zawtnak in a thimi hna hi COVID-19 zawtnak an ngeih hlan ah zawtnak dang an rak ngei ciami an si tiah kan theih. Ramleng thawng ka rak chim lai. Thailand ram nih COVID-19 damnak sii a sermi cu zong in hneksaknak a tuah ṭhan lai. Thailand ram nih COVID-19 damnak sii a sermi cu zu in a voikhatnak hneksaknak a tuah i a hlawh a tlin hnu ah hi bantuk in a voihnihnak zong sinah hneksak an timh ṭhan hi a si. Thailand ram sibawi thiam hna nih COVID-19 damnak sii caah a ṭha lai tiah an ruahmi siiphun zakhat leng a um i sii a chuahmi company pahnih nih siiphun pahnih chuah ding in an timh lio a si tiah Thailand ram ngandamnak lei minister nih a chim. Thailand ram May ni kul le nga tiangah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi minung thongthum le sawmli an si i a thimi minung sawma le paruk an si tiah DVB nih a ṭial. COVID-19 zawtnak ruangah India ram vanlawng khualtlawnnak rak phihmi cu India ram cozah nih May ni kul le nga thawk in khualtlawnnak nawl a pek cang. India ram cu Asia ram chungah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi a tam bik ram a si nain vanlawng khualtlawnnak nawl a pek. Cucaah ngandamnak lei rianṭuantu hna an thin a phang. Zawtnak rai a karh zongah kan ngandamnak caah a herhmi zulh ding kan zulh kha a biapi tiah cozah nih a thanh. India cozah nih hi bantukin vanlawng khualtlawnnak nawl a pek ni ah a rammi minung thongruk le zakua le sawmsarih le pasarih COVID-19 zawtnak an i chawnh. Hihi India ram ah COVID-19 zawtnak aa chawnhmi an tam bik ni a si. India ram May ni kul le nga tiangah COVID-19 zutnak aa chawnhmi minung singkhat le thong sawmthum le thongret le zanga le sawmthum le paruk an si i a thimi minung thonglili le kul le li an si tiah DVB nih a ṭial. Malaysia ram thongtlami chungin COVID-19 zutnak hrik a ngeimi minung sawmriat le pakhat chungah Myanmar rammi minung hlei sarih an itel tiah Malaysia ngandamnak zung nih May ni kul le nikhat ah thongthatnak a rak tuah. Hi thawngthanhnak cu a dikmi a si ko tiah a Line of Chin Refugee chungin ṭuanvo ngeitu minung pakhat nih a chim. Malaysia in Myanmar a rak tlungmi minung zanga le sungkua leng an si cang. Malaysia in Myanmar ah a rak tlungmi chungin minung hleikhat COVID-19 zawtnak hrik an ngei. A tlung dingmi min aa pe cangmi minung zanga leng an si tiah Malaysia um Myanmar pehtlaihnak zung rianṭuantu U Nai Min nih a chim. Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak hrik a ngeimi minung zahnih le pakhat an si cang tiah kan theih. DVC a zohtu le a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Pehzulh tein thazaang rak kan pe rih ko u tiah kan in nawl hna. A ra laimi mei ni kul le na riat zaan ah kan i tong ṭhan hna lai.